Безнең авыл Азнакайда бик хикмәтле кешеләр авылы. Анда ну, юморга бай кешеләр инде. Минем әти дә юмор исе. Кешедән көлү, үзеңнән көлү бик көчле иде. Язган вакытта мин э, сүзлекләрне караштырам алдан. Чөнки Хәзер бит тел йомыла бара. Көне буе татарча да сөйләшмәскә мөмкин син. Кешеләр белән дә сөйләшү бетте бит инде, хәзер үзең беләсең әкрен генә. Менә шул сүзләр байлыгы онытыла башлый әзрәк. Шуларны яңартасың. Пианинода уйнап караган кебек көй язар алдым. Сүзлекләр бик ни ярдәм итә инде. Әлбәттә, сүзлеккә ышанып кына утырсаң булмый инде ансы. Соңыннан килә. Язганда үзенә үзе килә инде. Мин аны әйтә алмыйм, ул процессын ничек. Ул һәр әйбер үз вакытында языладыр инде, күрәсең. Элек гомер буе төнлә язадыр мин, кич белән. Хәзер юк, иртән нишләптер. Эшкә минем ялгызы килми бит инде. Гомумән, әле хәзер ул моментта гомумән ялгызы килми, дөресен әйткәндә. Теге дөнья әллә эшләде бит. Бөтен нәрсә үзгәрде, психология кешеләрнең. Бер нәрсәнең кадере калмады бит. Безне азнакайдан килеп, Пика мәктәбенә берәү хатага өйрәтте, шулай төшерде. Мин шунда нитеп калдым, кызыгып. Ә болар фотоаппаратым юк иде башта. Аннары алып алдым инде. Мин Чернобыль ул вакытта бит пленка инде үзең беләсең. Чыкканчы фотоны бит белә алмыйсың. Чыкканмы юкмы икән. Менә хәзер аны кешегә сөйләсәң ул аптыраган может. Хәзер шунда ук беләсең бит чыкканмы юкмы икән. Ә элек бит бик ни иде ул. Аны ничә растворда эшлидер яңа керенгәне. Ну, фотолар просто гына инде теге. Аннары төшермәдем мин, ничәдер еллар гомумән төшермәдем. Менә соңыннан фотоаппаратлар яхшырды хәзер теге. Әллә ни башта кирәкме кебек. Но ул алай гына түгел. Хәзер катлаулырак, э, аның эчендә компьютер утыра, фотоаппарат. Шуңа күрә хәзер катлаулырак та да бер караганда, икенче караганда син шунда ук күрәсең үзең хатаң. Менә шул ошый миңа. Андыйлар күп инде ул. Гөмбәләр төшердем мин, чәчәк таҗларыннан сурәтләр чыгардым инде. Зурайтам, тегеннән килеп чыга, үзем дә күрмәгән булам мин. Ә аннары инде теге панорамный күренешләр Мин шаккатып карыйм, менә фотолар кешеләрдә бар, әллә инде ниләр бар. Компьютер аша эшлиләрме күбрәк? Портретлар бар менем, не язучыларның. Хатын кызлар да бар анда. Ну, кызларын төшерү өчен гел тотып йөрергә кирәк бит фотоаппаратны. Ә мин табигатькә чыгам, анда бит юк, тауларда кызлар юк. Ташлар. Рөстәм Кутуй прозасы ошый бирә миңа. Аның үзен дә күреп беләм мин яхшы. Аның кебек кояшлы проза беркем дә яза алмый. Рус ул русча язадыр инде. Рус телендә алай язучы юк. Онмы. Аны мактап язганнары да бар, русларның да Мәскәүдә. Ул ниндидер акварель стиле андый Кеше дә юк. Аны нишләптер күп кеше белми, нигәдер инде, белмим ансын, нәрсәгәдер. Аннары Чехов инде минем, ул кешелек яшәгән вакытта Чехов хикәяләре калачак инде барыбер. Шуннан узып булмый шундый ни хикәя стиленнән. Аның бер хикәясеннән кино куеп була бит. Чыгып. Кечкенә генә хикәядән дә шундый кеше. Мин бит язучылар оешмасында эшләдем. Биш елга якын эшләгәнмен береннән. Пропаганда бюросы бар янда элек. районнарга чыгу, авылларга язучылар белән бригада оештырып, артистлар белән әдәби музыка кичәләр үткәрәбез. Мин шунда эшләдем бит. Ул үзенә үзе аралашырга туры килде инде. Мин аны теге махсус языйм әле болар турында дип теркәп бармадым мин бернәрсә дә. Хәтергә генә таянып инде. Менә бу яңа әсәрдә шулай ук язам әле теге моңынча язмаганнан. Кайбер өлкән кешеләр бар анда, и Гариф Гүгәй бар, мисал өчен, теге Коръән серләре язган язучы бит инде. Аның Коръән серләре чыкканын беләдер инде мин, но мин аны укымадым. Ул вакытта Коръәнне белмидер идем, чөнки Коръән тотып караган юк үземә. 40 елга якын үткәч, мин аны алып карадым. Миндә бар ул китап, барый. Шаккаттым ул. Шул кадәр зур гына эшләгән икән ул. Ялган язган ул. Ялган. Менә Нәби Дәүли шигырие. Ул аның яшәү белән үлем арасында соң мин шул үсмер чакта укып, ятлап бетергән идем. Тик безгә җыелалар өлкәннәр. Ука әле теге не. Мин уже карап тормыйдыр инде. Ә син карап укыдылар теге ятка, ятланып беткән теге. Ә тегеләр мине үзеннән чыгарады бүлеләр. Соннан инде бергә аның белән йөрдек, неде. Юлларда кызык ши. Э, Крашен авылында йөрибез. Җәй Кызу көн. Киле дә төшә чебен. Ашып куялар теге трактор эшләр янында инде. Киле дә төшә, ашап булмый. Шуннан кайттык бер Настя түтигә чиста гына өй тегендә. Сез ди кая китәсез? Без әйтәбез, без чыгыш ясап кайтабыз тиз генә. Ярар, мин ашарга әзерләп торырмын ди. Шуннан нәрсә әзерлим ди. Берүк аш әзерли күрмәгез, мин әйтәм. Йомырка пешерегез. Шуннан Нәби Дәүли әйтә, нишләп син чыккач йомырка нитәсең? Ашыйсы килә бит. Мин әйтәм, аңа чебен төшми. Нәби ага. Көлде бу. Шуннан кайттык, кайтса бер кырыклап йомырка пешергән, һәр берсен әчеп куйган бит. Ул бит криминальный эз төшә бит ул. Нишләсәң дә йомыркага. Нинди чиста булсаң да. Ашый алмады. Шуннан мине күргән саен ничек чебен төшмиме йомыркага дигән булды. Ну, ветераннар, сугыш ветераннары бүгесе ул сугыш турында ялган яздылар бит, дөресен әйткәндә. Дөресен әйтә алмадылар алар. Ул сугыш бик әшәкәй бер бит ул. Ә мин яздым да ана теге вакытта Габдрахман Әбсәнәв романнарын укып мин кайчан без дә үсеп итәрбез дә сугыш чыгар икән дип бездә батырлык эшләрбез дип хыялланадыр идем. Теге сугыш уен кебек дигәндә. Үлгән кеше бәхетлерәк тоеладыр исән калганга караганда. Менә мин Муса Җәлилнене тора-тора сокланам. Миңа шагыйрь буларак элек кабул итмәдер идем. Но менә бу төрмәдә язган шигырьләре аның гаҗәпне. Батырлык үрнәге буларак, теге ватанны ярату үрнәге буларак ул беркем алай яза алмаган, дөресен әйткәндә. Беркем дә юк андый шигырьләр. Ул действительно затлы булган ул. Мин аның неен ясаганым, рәсемен, как раз шуңа шул һәйкәлен. Казанга килеп, Азнакайда выставкада катнаштым, шулай итеп инде ясап. Шаккатып йөргән мин аның тирәсендә теге чылбыр ә, нигә бәйләнгән бит инде теге символик. И мин яздым, а, татар халкы моңа мең еллар буе әзерләнгән, генетик яктан. Нинди сугышлар кичереп теге, нитеп Ә болай гына булмый, герой ясап булмый. Әдәбиятның киләчәк язмышы ничек булыр, мин аны уйларга да куркам, дөресен әйткәндә. Әдәбият кирәк булырмы ул кешелеккә? Ә әдәбиятсыз кеше маймыл кебек инде ул. Маймылдан аермасы юк аның. Ничек булыр, мин аны Уйлый алмыйм ул, бу техника ниләр килеп керер микән әле әйткән ничектер яңача. Укымыйча гына түшәмгә карап ятып кына кеше белергә өйрәнер микән шуны техника аша. Әйтик, менә безнең теге кәгазьдән кәгазь бит агачтан эшләнгән, табигатьтә Китап. Битәем. Без шул табигатьне сулап, табигатькә карап, чын буяулары да ул вакытта хуш исле ягы китапның. Шулай укыдык бит мин. Без бит аны күз алдына китерергә өйрәнәдер идек, нәрсәдер кешене үзен. Ә хәзер бит анау экран анау ул бер нинди миңа башыма килмей ул ул ләззәт бирмей бит син аның ен күз алдыңа китере алмыйсың бит теге чәчәксен җил исен бер ничек тә нитә алмыйсың син анда син экран бөтенләй бетерә синең баш миеңнең суырып ала ул энергиясен. Менә шуңа күрә киләчәктә бу экранга карап укулар калыр микән ул? Мин шуңа аптырап торам инде теге. Белмим. Фаразлый алмыйм мин дөресен әйткәндә. Чит телләр өйрәнергә кирәк. Главное, менә безгә булмады ул. Безне махсус өйрәтмәделәр икән. Мин фарсы теле өйрәнеп карадым, немец теле укыганда юк. Аны шундый итеп үтәләр иде, преподавать итәләр, өйрәнмәслек итеп. Ә югыйсә өйрәнәсе киләдер иде, булмады. Һәм чит илгә чыккач бик тын, тын беткән кебек була теге. Иркенләп йөрмисең. Менә шуны гына әйтәм, калган белемен үзләре алар, алар һәрберсе үзе Үз кирәген үзе белә хәзер, һәрбер яшь кеше дөресен әйткән. Минем тәҗрибә дә кирәкми аларга, минем сүзем дә кирәкми. Үзләре бер дөнья алар. Яшәсеннәр. Главное, татар татар булсын, рус рус булып калсын. Милли җанны булырга тиешләр. Нинди генә техниканы белсәләр дә, нинди генә белем алсалар да, милләтенә тугры түгел икән, ул тамырыннан өзелгән була инде барыбер. Соңыннан кайта ул, соң була. Ә шул